Diolch i chi gyd, felly diolch yn fawr i chi gyd am ddod i adre. Mae'n braf gweld croestoriad mor eang o bobl 'fyd, sy'n dangos bod S4C yn cyffwrdd â gymaint o wahanol bobl, felly mae'n galonogol bod cymaint yma a bod croestoriad mor eang gyda ni. Dwi'n credu mae hwn yn cyfle wych i, i ni fel Cymru um, ar, draws, ar draws Cymru gyfan dod at ei gilydd i i, i wrthwynebu unrhyw um, ymosodiad ar, ar ein, er, ein unig sianel Cymreig. Be sy'n allweddol ydy wrth edrych dros eich pen chi, mae yna dal dwsinau canodd mwy o bobl yn cyrraedd hwn ydy'r am o'n i'r digwyddiad mwyaf o'i fath ers blynyddoedd maith a mae'n dangos, dwi'n meddwl, cryfder uh, teimladau bobl bod uh, S4C yn allweddol o ran dyfodol y Gymraeg a bod y ffordd mae S4C wedi cael ei thrin dros yr wythnosau dwytha yma uh, yn mynd yn gyfan gwbl yn, yn erbyn ewyllus pobl Cymru ac yn, ac yn warth. I ni'n ofni colli annibyniaeth S4C. Does dim digon o bluraliaeth yn y cyfryngau yng Nghymru fel y mae, lle mae'r rhain i sicrhau annibyniaeth S4C, a na pham mae Cymdeithas yr Iaith yn, yn galw ar bobl i stopio dalu i trwyddo teledu uh, ar ragfyr y cyntaf os nag yw'r Llywodraeth yn ymateb i hynna. Deg mlynedd ar hugen yn ôl, oedd na ymgyrchwyr wedi llwyddo i ennill sianel Gymraeg. Sianel fel bod ni'n gallu clywed a gweld y Gymraeg o'n cwmpas ni, i bobl oedd yn siarad Cymraeg, i bobl oedd ddim yn siarad Cymraeg, fel bod ni gyd yn gallu cyfranogi a gweld yr iaith Gymraeg fel yr iaith fyw o'n nghwmpas ni. Ond lot o bobl wedi aberthu llawer Sawl un wedi gwynebu carchar fel bod ni'n gallu cael y fraint yma? Bythefnos yn ôl, oedd 'na ychydig o ddynion yn Llundain wedi dod i gasgliad amdano beth o'n nhw'n mynd i wneud am y sianel, o'n nhw wedi penderfynu torri arian, penderfynu bod y sianel i gael ei llyncu gan y Gorfforaeth Darlledu Brydeinig. Penderfyniad oedd yn hollol annemocrataidd, heb siarad gyda unrhyw un o Gymru amdano'r penderfyniad 'ma cyn 'i cyhoeddi hi. A dyna pam mae mor bwysig bod ni'n rhoi seiliau cadarn i'r Gymraeg, yn rhoi, yn sicrhau bod 'na seiliau cadarn. Dyna pam 'yn ni'n galw am statws swyddogol i'r Gymraeg, i fod yn darian rhag gwahaniaethu yn erbyn yr iaith. A dyna pham ni 'di bod yn galw am hawliau er mwyn gwarantu anghenion unigolion, ang- angen pobl i gallu ddefnyddio'r Gymraeg.
Wel, y rheswm mae'n holl bwysig bod cymaint o bobl wedi dod yma heddi yw achos mae S4C mewn peryg o ddiflannu am byth. Beth bynnag mae pobl yn gweud y bydd y sianel yn ddiogel, a bod hi wedi cael ei hachub a bydd hi'n saff, mewn pedair blynedd does na run dime goch wedi cael ei chlustnodi i sicrhau y bydd parhad rhaglenni teledu Cymraeg, heb sôn am sianel Gymraeg, Felly dwi'n meddwl bod ni ar ddibyn peryglus iawn i'n wynebu diwedd yn sianel Gymraeg ni, a dwi'n falch i weld fod cynifer y bobl wedi dod yma heddi i brotestio yn erbyn hynny. Er mwyn dangos i San Steffan bod y sianel yn bwysig i ni, mae mor bwysig i bobl ddangos cefnogaeth i rali fel hon heddi, a falle bydd mwy o ralïau tebyg i ddod eto. Chos eblaw hynny, fe fydd y gwleidyddion yn gallu gweud, wel 'na ni, dyna'n barn ni, a chi wedi brofi fe, does neb yn poeni. Ga i ddweud yn y lle cyntaf, mor braf yw gweld cynifer o bobl yma, dwi wedi cael ar ddeall bod dros 2,000 ohonon ni wedi dod yma heddi. Mae synnwyr yn dweud, does dim llais cryf iawn gyda ni, wedi'r cwbl, 'yn ni'n wlad fach, 'yn ni'n perthyn i iaith a diwylliant leiafrifol. Ond mewn gwlad waraidd, ddemocrataidd lle mwyafrif yw amddiffyn y lleiafrif. Dyna pam, mewn gwlad chwaraeaidd ddemocrataidd, mae'n deddfe yn cael ei creu er mwyn amddiffyn y lleiafrif. Dyna pam roedd deddf er mwyn gwarchod S4C. Fel bod dim unrhyw wleidydd fympwyol yn cael penderfynu dod â'r sianel i ben? Wel, mae gwleidyddion San Steffan, mae'r llywodraeth presennol mor heirllug, maen nhw wedi penderfynu dod â'r ddeddf i ben! Wel, mae 'da fi gwpwl o gwestiynau i wleidyddion San Steffan. Sut yn y byd gallan nhw, rhai ohonyn nhw sydd ddim wedi bod ar gyfyl yn gwlad ni, pa hawl sy ganddyn nhw i benderfynu beth yw'n barn ni am S4C? Pa hawl sy ganddyn nhw i ddinistrio un o'n prif sefydliadau Cymraeg ni? a pha hawl sydd ganddyn nhw i'n hamddifadu ni o wasanaeth darlledu yn ein hiaith ni'n hunain. A dyna pam ry'n ni'n sefyll yma heddi yn erbyn peilltigrwydd y gwleidyddion. Ysgrifennwch at eich Aelod Seneddol, ysgrifennwch at eich Aelod Cynulliad, ysgrifennwch at Jeremy Hunt ac ysgrifennwch at David Cameron. Mae'r frwydr yn dachrau. Heddi, dyn ni ddim yn mynd i gael ein gwatwar, does neb yn cael gweld yn haethlig tuag aton ni, y'n ni'n mynnu parhad S4C, sianel deledu annibynnol Gymraeg yn yn hiaith ni'n hunain. Mae'r frwydr wedi dechrau. Diolch i chi. Heddi mae Heddi i gefnogi'r sianel Gymraeg, achos yn bersonol, fi'n gwylio lot o deledu Cymraeg, a heb y sianel fi'n credu wneith y iaith farw yn go gloi, ond mae'n bwysig iawn bod i gyd ma, hefyd Mae cenhedloedd y bobl wedi brwydro cyn ni, a mae angen i ni cadw, cadw cefnogaeth lan. Wel, fi'n meddwl bod e'n holl bwysig yn bod ni yma heddi yn Gymru Cymraeg ac yn Gymru Di-Gymraeg i bwysleisio pa mor bwysig yw bod gyda ni lwyfaned ar lledu le ni'n gallu clywed ein lleisiau ni ein hunain, yn straeon ni ein hunain, ac mae ni sy'n gyfrifol am y creadigrwydd hynny.
Mae Cymru dan ymosodiad o'r Cymraeg dan ymosodiad oddiwrth y ceffyl pantomeim y Clwb Blaid sydd wedi penderfain bydd Cymru yn dioddef siâr hollol annheg o doriadau. Rwy'n cofio rali arall Yma, wel, tu hwnt i'r adeilad yma roedd e yn 53. Pan oedd gorymdaith oddiwrth erddi y castell yn galw am Senedd i Gymru. Nid Cynulliad i Gymru, nid hanes Senedd i Gymru, nid elcos i'r bobl oedd e, ond Senedd oedd y galwad, ac mae'r galwad yn dal pob dydd.

and for Wales. Rhaid i ni ddod gyda'n gilydd ac rhaid i ni dwaud mewn llais y cri unedig, O bydded i'r Sianel barhau, o bydded i'r Cymraeg barhau, o bydded i sianel annibynnol barhau. Roedd hi yma, wrth gwrs, i ddangos yn ochr â'n pryder ynglŷn â dyfodol S4C, yn arbennig, wrth gwrs, y ffaith bod rhaid efo aros yn, uh, yn sian o dylediau annibynnol a bod gyda fo gyllid digonol yn sicr ar ôl 2015 a felly dyn ni eisiau anfon neges i'r Llywodraeth yn San Steffan ar ran bobl Cymru nad ydy'r setliad maen nhw wedi gynnig ddim yn ddigon da. Fawr iawn yna am, yr, am y geiriau yna. Gana, ga yna hefyd ddeud uh, bod ni gyd yma heddiw am un peth yn gwbl benodol, sef bod ni am sicrhau cyllid digonol Y sianel Cymru, sianel Gymraeg sydd yn gwbl annibynnol. Mae 'na lawer iawn o bethau 'di newid yng Nghymru yn yr un mlynedd ar ddeg ddiwetha' 'na. Mi welwch chi er enghraifft mae nid Swyddfa Cymru sydd bellach ar yr adeilad yma ond Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ond, mae'r penderfyniad am S4C yn dal yn nwylo San Steffan, a hyd nes bydd hi'n dod yma i Gymru o dan yn rheolaeth ni, mi fydd y frwydr yma'n gorfod parhau. Achos, ydy dyfodol darlledu yng Nghymru yn ddiogel o dan y bbc ar hyn o bryd? Dyn ni'n gwybod, er enghraifft, bod nhw wedi torri 17 y cant ar ddarlledu trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod. Maen nhw wedi torri 44 y cant ar ddarlledu trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Sut fedrwn ni ddweud felly efo'n llawr yn calon bod dyfodol S4C fel mae o yn ddiogel o dan reolwyr y bbc yn Llundain? Mae rhaid felly i S4C fod yn weithredol a chynnal olygyddol, yn gyfan gwbl annibynnol o'r bbc, beth bynnag yw ffynhonnell yr arian. Fe rydan ni, wrth gwrs, wedi cynnig ffordd ymlaen, cyn belled â bod S4C yn y cwestiwn. Ie, dŷn ni'n gwybod bod angen amddiffyn annibyniaeth a cyllid S4C, ond fel dŷn ni wedi clywed eisoes, dydy model presennol S4C ddim yn ddigonol ar gyfer yr oes dŷn ni'n ei wynebu. Mae wedi gwneud ei gwaith am ddeng mlynedd ar hugain, ond mae rhaid i S4C hefyd newid ac i wrando ar llais y gwylwyr. yma yng Nghymru. Ond fedrwn i ddeud wrth David Cameron bod 'na gymaint o bobl a hyn wedi dod i Gaerdydd i fynnu bod yr adolygiad yna yn digwydd. Mae Esblygyrex wedi bod yn boendwr i Lywodraeth Lundan ers blynyddoedd. O'r ddwy blaid sydd wedi bod yn rheoli yn Llundan ers blynyddoedd lawer, mae 'na un ffordd glir i gael gwared o'r poendod hwnnw, Trosglwyddwch y sianel, trosglwyddwch yr arian a gadewch i bobl Cymru fod yn gyfrifol am y sianel hon.
We say to the Liberals, shame on you. You're rejecting even noble radical political history in Wales.

They could work anywhere. They chose, though, to use their talents and skills in representing Wales to itself and Wales to the world in their own language. Oedden ni'n meddwl, bysa'r dydd yn dod, bysa rhaid i ni amddiffyn nes pedwar ec. Oedden ni'n credu bod ni wedi ennill y brwydr yna. Ond maen nhw'n rhywbeth dychynllid o dris bod ni yn gorfod ail brwydro, brwydro ar gorffennol. Mae'n holl bwysig. Nid yn unig i ymladd yn erbyn toriadau S4C, ond i ymladd yn erbyn bob un o'r doriadau y Tories. A wedyn dyna'r brwydr, dyna'r ddadl o'n i rei drosodd. Un agwedd o'r frwydr ydy hon.
Dydw i ddim wedi gwylltio efo dim byd gymaint ag ydw i wedi gwylltio ynglŷn â datganiad y Llywodraeth

ac yn rhan o gymdeithas. Fyddwn i ddim wedi gwneud hanner y pethau dwi wedi gwneud yn ystod y mywyd oni bai am Gymdeithas yr Iaith. Fyddwn i ddim wedi dringo mast, er enghraifft. Fyddwn i ddim wedi mynd i Llundain i dorri ar draws y Tŷ Cyffredin. Fyddwn i ddim yn gallu siarad o flaen rali fel hyn. Fyddwn i ddim wedi gallu mynd i lys. Fyddwn i ddim wedi gallu mynd i garchar. Da ni wedi cael ein hawdd am ryw bymtheg mlynedd. Rhai ohonan ni wedi gwneud yn dda iawn. allan o S4C, ond mae gennai ofn fod y mis mêl wedi dod i ben. Wyddoch chi tan rhyw bythefnos yn ôl, o'n i wedi anghofio gymaint oedd y Tories yn casau yr iaith Gymraeg. O'n i wedi anghofio mor hunanol oedd hi, o'n i wedi anghofio mor barus oedd hi. Rwan, maen nhw'n ôl mewn grym. Os mae fel hyn maen nhw'n trin deddfa rwan, yna dyna'r ddadl orau dros gael y pŵer i wneud yn deddfa yn hunan. Dach chi wedi gwneud y cam heddiw yma, ewch adra ac ar y ffordd adra, holwch eich hunan beth dach chi'n mynd i wneud i barhau yr ymgyrch yma. Diolch yn fawr i chi.